Ke a le lotšha, ke a le tamiša, ke a le amogela go semoya ka Ngaka Makgabo. Mo chaneleng ya rena re bolela kudu ka dimpho tša semoya, re bolela ka semoya, re bolela ka di-ancestors, re bolela ka di-spirit guides, guardian angels. Ke tlo kgopela gore ge e le gore a se o tlo subscribe, o subscribe. Ge e le gore o rata taba tše bolelang ka tšona o like di-video tša rena and re kgopela gore ka mo comment section ke kgopela gore le commente gabotse e se ka ba ka tsela ile ya commenta ka mokgwa e leng gore di tla koša motho mongwe pelo bohloko re be mindful ge re commenta ke a tshepa gore le tlo ipshina ka taba tše ke le tshwaretšeng tšona gomme ke re a re tseneng ditabeng ke a leboga ke rata re dira reading ya rena ya this week um ke molaetša wa beke le tla ntshwarela um go uploada late okay um ke na le the high priestess ka buša ka ba le the nine of pentacles ka buša ka ba le the six of wands ka ba le the emperor ka buša ka ba le the four of swords okay ka buša ka ba le the eight of wands

gomme karata mafelelo ke the nine of swords okay ge re bolela ka mabaka a a ditšhelete okay a re thomeng ka mešomo pele as usual e re thoma ka mabaka a mešomo badimo ba bolela ba re um go tlo diragala dilo ka bontšhi this week when coming to dilo tša mešomo goba dithuto career profession business jalo le jalo ba re dilo di tlo diragala ka bontšhi this week dilo di tlo diragala ka pela ka speed this week go ka ba go na le um mmereko mongwe le gore sa le ba fona ka mmerekong wa gago mo šomang gona mme ba fa a certain task ba go botsa ba re dira this task wa kgotsa le gore wena o bile le lebaka le la go goga maoto mohlomongwe wa ipotsa ra ke tla itira neneng ke tla itira neneng so tseba gore this week ntho e tlo diraga ba tlo e nyaka that task ele ba ofile yona ba re e dire prepare that document ba mošomo le ba ofile yona ba re dira one two three so this week ke deadline ya nyakega nthowe e ka ba mošomo wa matsogo e ka ba mošomo e le gore ke mošomo wa ka ofising ntho e tlo nyakega e ra gore thoma e sa le ka pele e sa le today o dire mmereko owe ba ofile ngona gore maybe by friday e bane everything e ready O se ka kgotša ba e tla ba nyaka mošomola, wena o se o dire, then e tlo ba mathata. O ka kgwetša o tlo tsena ka ra mathata. O ka kgwetša wena o tlo išiwa di-hearing. O ka kgwetša wena o tlo bitšiwa ka diofising, ba e tla ba tlo go gana ga bohloko, e lentše la gore ga o dire mošomo wa gago. okay goba ka nako ngwe ebile e ka ne ba ntho la gore ge e le gore maybe motho wa bereka ka di-projects goba mohlong o bile wa ke pereka a re thome ka di-projects pele wa kgotšele gore go na le um like material goba dilo tše di itseng di-products e le gore di odilwe go bile le delay ka re ga di-orders tšeowe tseba gore those things tšela o bego o di letetše goba le bego le di letetše di tlo tla this week those things tšela sa le di-order tša ba delayed somewhere di tlo tla this week la o di hwetša gomme mošomo o tlo tšwela pele ge e le gore um o sa le sekolong ge e le gore o sa le sekolong um mohlomong o na le tšelo o bego o di letile e ka no ba dibuka tše di itseng e ka no ba like maybe di-study guides e ka no ba dilo tša tshwana le maybe di applications maybe di applications tša di bursary jwalo le jwalo something se tlo diragala this week o tlo bona di changes go e na le business ge e le go na le stock se le o sa le o se order o bo o se emetše goba o nyaka go order some things di se gona tseba gore dilo tšeo di tlo ba gona gomme um go ra gore mošomo wa gago o tla tšwela pele business ya gago e tla tšwela pele e tla kgona go grower ge batho ba tla ba nyaka di-products ba tla kgona go di hwetša mangelo a gago ge ba bolela ka wena ba re wena o motho e le gore um wa tshepagala o na le maikemišetšo ene motho e le gore kore wa ke tšhireletša ebile o rata go tšhireletša batho ba bangwe ba rata ka mokgoleng ka gona ba buša ba re ka bao advice ba wena ba re this week o make sure gore whatever tlo e dirang ntho ngwe le ngwe tlo go e dira planner carefully dula fase O nagane pele o plane carefully before o ka tšea any action. Ba re ge o ka plana dilo tša gago carefully this week before o ka tšea any action then dilo tšo tlo go di dira goba action e tlo go e tšea e tlo ba ya maleba and e tla o tlišetša dilo tše dibotse in future ba boša ba re o se ka fela pelo dira dilo tša gago ka go iketla ga ba re gore o tšwafe mare ba ra gore ntho e la gore um o pay attention to details o nagane pele o naganišiše dilo pele before o ka tšea action before ka signa um documents tšeoe before ka signa contract ewe e ba le pele o iketlile o se ka kitimela o dira dilo otherwise o tlo ke tshola ba ka nna ba go ropa kgotsa ba go ropa tšhelete e ntšhi ka baka la gore wena o kitimetše go dira dilo without go nyakišiša dilo pele ene ka nako ngwe ebile ke ka mokgwa ba re seke bang ka gona wa kgwetsa o bona selo online o bona kare maybe ke investment e botse and then o swetse o lebeletše ka ba setse eh, o ba founetše ba go bontšha ka mokgwa ba bontšhang ka ona goba ba go botsa mokgwa ba botsang ka ona ka gore okay if o beile this much o tla kry-a this much after a few months eng eng and then wena o thoma go ba le mokgola gore ei wa tsa keng nka dira tšhelete e ntšhi Nka dira tšhelete e ntši. O thoma wa tšwa ke maikutlo. Santifa ga o tsebe gore ntho e ke scam. Santifa o tsebe gore wena o tlo looser. Nako e nngwe go bohlokwa gore o discuss batho le eh, o discuss dilo le batho ba bangwe o se ka bona something wa kitimela o se dira ebile o se dira o nnoši gore a ke nyake le go ba botša ke nyake gore ba no bona nna ke na le tšhelete ke kgona go dira di-one two three ba se ka tsena ke itšea ka tšhelete Santifageng ke bo o botše bagwera ba gago goba batho ba le gore o close to bona ka this um investment eo bona e advertisiwa mowe nka be beile ba go lemoša gore o se ka leka nto ke scam mangele a gago ba buša ba re ba go rata ebile ba go tlhokometše ka nako tše tšohle they're watching over you ebile ba go guida theletša lentšu la bona wantse ba bolela le wena ba tswela pele ka go guida ba sa tswela pele ba re o na le botho bo bontšhi ene motho e le gore ge o thomile selo o rata go se fetša um ene kore

ene ba re ntho ba e ratang kudu ka bona ke ntho la gore you are grounded o tseba go ke grounder o tseba go ke kokobetša o na le botho ke ntho ba e ratang ka wena o connecta le mangiloi a gago o connecta le batho ba bangwe batho bangwe ba fila safe ge ba le gaufi le wena ba re ke go botše gore nako ya success a great success e etla o se ka fela pelo wa re ke tshwara ka mo a golo ke selo ke tshwara ka mo a golo ke selo ga se tlhiba dinako ntho engwe le ngwe e na le nako ya yona go na le nako ya go robala go na le nako ya go tsoga go na le nako ya go ja go na le nako ya go rapela go na le nako ya go šoma go na le nako ya go khutša jalo le jalo ntho engwe le ngwe e na le nako ya yona

ya gore batho ba dule ba noši ba connected to their soul ba ke nyakišiše ba ke kwešiše ba tsebe gore na bona phepho sa bona ke eng bona ba lebile kae ke eng le tšwa sentse ba di dira ka re ga bophelo ene ya buša fa batho um nako ya gore batho ba ba rectify diphošo tša bona ra tseba gore go na le ntho ba re ke a good karma le a bad karma mo e le gore ge ke dirile motho mongwe dilo tse dimpe um ntho ela ke mo dirileng yona e, e, e tlo boa back mo go nna e tlo boa no matter what nto ngwe lengwe o e dira motho mongwe wa kweša motho mongwe bohloko motho o leleka dilo tšeo di ka mo dira ka lelako wa bohloko pelo ya ya ba bohloko di-bad luck tša mošala morago mare tseba le wena dilo tšene tšela o di wišeditseng that person le wena dilo tšela di tlo boa back mo wena di tlo o diragalela Seo se dira motho o mongwe le wena se tlo go diragalela. Ene wena se o diragala, se o diragalela ten times. Se o diragala le go feta. O ka kgwetša ka mo pelong wa wišetša motho o mongwe di-bad luck, o ikwa motho a re eh, ke a interview kae kae, ka pelong wa re eish, wa tseba keng, o ka re ke a ka faila, o ka re ke ba ka se mo tšee, o ka re ke a ka se kry-e mmerekoki. Ee, a ke re ke curse ntheoe, ke curse ya, ya, ya pelo, ga se ya sehlare. e ya go diragala. Motho yola a ka se go hwetše mošomo wola. Ba ka se mo tšee mogana moya interview gona a ka se e phase. Ka baka la gore wena mo khesitše already. Ge ba lebeletše motho yola batho bale um ba ba ba ba ba tlo mo interviewer ba no bona ba tenega a ba tena ka baka la curse yela. Curse yela o mapešitše lefifi mo mmeleng wa gage. Mara wa tsa rena go diragala eng?

but wena ka go cursa this person um ke ntho la gore o mo dira gore a palelwe ke go phela a phele ka go sokola wa thaba ge motho a lla every day ka gore you want to be o nyoko ba better than yena mare wa tse gore na the universe e sa tlo dira eng Whatever o e wishitšeng for that person, bohloko ba o bo kweleng, wena o tlo bo kwa ten times. Ba ka se mo tšeye, o tlo mo tshega ka pelong ka boka la gore um di-wishes tša gago ebile di phethagetše, curses tša gago di diragetše. Mara e fe nakonyana, e ka se tše nako e telele, o tlo diragalela ke dilo tše di-bad. O ka dira mistake ka mmerekong wa gago, ba o koba. something se ka diragalela bana ba gago something se sempe something sa o se kgatlhiše wena o tlo lla times ten relationship ya gago e ka fela ka baka la that case yela o e diretseng that person koloi ya gago e ka kry an accident because of that case yela o e bušetšeng that person o tlo no dira di-mistakes o tlo no dira di-mistakes because the minute o, o, o cursa another person o bula mabati o bulela sathane demonic forces mabati a gore e tlang le bereke le nna so sathane will make sure ya gore curse ela e ba nnete ya diragala wena wa thakgala wa re ke strong santifa wena you are being controlled o file demonic forces um maatla a gore ba thoma go controlla Demonic forces ga di nyake go bona wena o thabile because wena you are a human being. Aim ya bona gore ba gore ba go controle ba go manipulate because aim ya bona it's more than that ba nyaka soul ya gago and uh, what they will do they will make sure ya gore o thoma o dira di-mistakes ba go manipulate kore wena o be ipotsa gore mogwera ola ka ke nyoko mophala that is why ke senya gore a kry mmereko demonic forces di tla tla mo go wena tsa thoma go manipulate wa no gore o scrolla mo foning ya gago wa bona um advert ya like motho a wina tšhelete tše dintšhintšhi a wina ditšhelete a gambla a wina ditšhelete wa nagana wa re le nna eh, nka registera le this company ye ya gambling nka wina ditšhelete tšeke o tsebo gore ke di eh, di-evil forces di go botša maaka di controla monagano wa gago wa registera wa thoma wa tša tšheleteng le wena o rile o nyoko phela mogwera gago ka yona wa thoma o raloka tsona those things wa thoma o gambla and then what comes next tšheletela ya jewa e jewa ga bohloko kore and ebile o thoma ba hooked mo gambling o thoma ba hooked every little cent o e tshwarang ga o sanana o dira letse dibotse o nagana go gambla ka yona ke karma yona ntho la o bušetšeng that person it comes back to you o ka se bone gore this is karma o tlo feletša bile o nagana gore wena um ba go lawyer go sena boloi e le ntho la o e direileng motho o mongwe so mangelo a gago ba re wena you are a good person wena o tseba o ke grounder wena o rata batho ba bangwe wena o motho wa go bušetša batho ba bangwe dilo tše di botse ga se wena motho wa go khesa batho that's what they're saying and then ge ba bolela mantšu a maswe ke ntho la gore ke nyakišiše ge e le gore go na le diphošo tse o bonang o di dira dilo tse e le gore wa di dira tše e le gore di ka se kgatlhiše mangeloi a gago stopa o dira dilo tša mohuto nowe because ba bolela ba re wena o motho o moso le o moso o motho wa ke grounder motho wa lerato ke ntela gore you are meant to be ke ka mokgwa ba go bopileng ka gona ke ka mokgwa modimo a go bopileng ka gona you are meant to be gentle you are meant to be grounded you are meant to be, to be generous o rate batho ba bangwe o thuše batho ba bangwe ke ka mokgwa wena o swanetše o be ka gona but o ka kgwatšwa le gore ka mokgwa o phelang ka gona goba di-actions tše o felang o di dira o fela o dira diphošo then ke ntho la ba reng boela morago Tlogela go dira dilo tšowe. Boela lineng ya gago. O phele ka mokgwa e le gore bona ba nyaka gore o phele ka gona. Ene se seng sa bohlokwa ke gore o tlo kgopela tshwarelo ka diphošo tše le gore o ka ba swetše o di dirile. Ba re ka mehla e ba motho lago ke kemela, ke kemele ka dilong tša gago. Um ba o fa maatla a gore o be le confidence, o be le boitshepo, o se ka ba leo ke nyatša, ba re o se ka ke nyatša le gateetee. ba re ka nako nngwe um bophelo bo upside down o ka ba le mokgwela wa gore o kopane le di-challenges ka ra bophelo e ba le go ke tshepa di-challenges tšeoe o na le maatla ba o file maatla a gore wena o di fenye lebelela challenges tšeo ka mahlong o tla bona challenges tšeo o tlo di fenya ba buša ba re a gona ntho e le gore um e ka go palela a e gona legateng ga e gona le gatee nto ngwe lengwe lengwe lengwe e dirana ka bophelo ba gago wena o na le control ya yona go le rona wena o tlo make di-decisions tše di jwang go le rona wena ga o dumelele di-evil spirits di controla monano wa gago na di go latlhetša na and then ba boša ba re gona motho le gore um sa le wa kgopišana le yena in the past motho e le gore o kgopišitše a ka ba o dirile dilo tše le gore wena di kwešiše pelo ga bohloko this person ba re mo tshwarele a ka no tla a kgopela tshwarelo goba a ka no setle ka gore re le batho re a swaba go tla ra kgopela ditshwarelo but ya ba ntho e la gore motho la maleng gona the minute o monagana tseba gore motho la maleng gona wa ke tshola ka dilo tša di dirilego mare yoneng o tšhaba go tla go wena motshwarele ka pelong ya gago ba re ka o no tshwarela this person o tloša lefifi ka ra bophelo ba gago o tloša that thing a ke re motho a setse a o diretše diphošo o se o mo tshwarele ka mehla go mo nagana wa kwata ke nto la bontšha gore um you are still bearing grudges o se ka bera di-grudges motshwarela ka go motshwarela and then o tloša that blanket e la o bera di-grudges Lefifi lele la go bera di grudges wa le tloša ka ra bophelo ba gago and then go tla kganya ba re this is an awakening a spiritual awakening ke ntho e le gore mangelo a go ba thaba ka yona and ba re once fela eh, o le awakened ke mo e leng gore o tlo kgona go kwa intuition ga go ba bolela wena ka intuition o tlo kgona go ba kwa mangeloi a gago go mo tlo dira the right thing o ka sa tlhola sa ignora di evil spirits ke tsona di bego di dira gore wena o o ignore di message tša di guardian angels tša gago then o ka sa di ignore ka baka la gore o tlisitše this blanket ya ile ya go bera di grudges o gotse o kwatetše motho o palela ko tshwarela motho and then ba buša ba re beke ke beke le gore ka yona o swanetše o connecte le mangwele a gago ke phena kwa o meditator go meditate o make sure gore you are cleansed you are pure le lefelo le o meditatela mo go lona ge e le gore o direla ka gae lapa la gago le cleansed le pure a gona any negative energy a gona any evil spirit o ka kgotša le gore wa meditator and then a se o cleanse mmele wa gago a se o cleanse your space lefelo le o meditatela mo go lona tseba gore automatically o bula mabati meditation e bula mabati e bula di-portals o ka bona bjanong o thoma go ba le mathata a di-spirit attachment o sa robala gabotse o thoma go ba le di-nightmares go ponya matlho o thoma go bona dilo tša go tshoša o bona dipoko o bona demonse o bona dilo tša go tšhoša ka baka la gore o meditator o se o cleanse your space o bula lebati ene once fela o le butše lebati leo a go easy go le tswalela a go easy a go easy ene ge di tlile ka raphelo ba gago these things go na le possibility gore di possesse mmele wa gago

ge e le gore ga o sure ka go ka go cleanser your space yourself gore o se ka wa meditator šomiša nako e go rapela at least go rapela you are safe 100% safe rapela beke a e be nako e le gore o tlo e dedicator for dithapelo tša gago ba re beke ga se beke le ao tša action ba re ke nako e le ya go ya go awakena spiritually, awaken spiritually, connecta le mangweloi a gago, connecta le Modimo, rapela. And then ba re go ka dira sowe ke mo e leng gore mahlo a tla bulega gape se ka lebala mahlo a rena a bulegile mare we are blind re difofu mahlo a rena a ntse a bulegile go na le tse di diragalang tse dintšhi mo pele ga difatlhego tsa rena mara ga re di bone ka baka la gore we are blind re ntši re bulegile mahlo so thapelo tse o tlo dirang this week di tlo go thuša go bula mahlo a gago o ka sa tlhola sa ba blind o tlo bona everything ye e le go swantse o e bone maybe ba nyoko go bontšha purpose ya gago ba nyoko go bontšha ditsela tša gago ba nyoko go bontšha gore na um di-bad luck tše di diregelang ka rapholo ba gago this um karmic debt goba this curses di tšwa di le kae karmic debt o ka e patela jwang ke eng ntho swantse o e dire gore di-bad luck tše di fele ka gore di-bad luck tše ga di affect wena fela di affecta le um batho ba e le gore o tswalane le bona di affecta le di tlo affecta le bana ba gago le ditlogolo tša gago ke eng ntho swantse o e dire go tloša this bad luck go ne batho ba bangwe ka di-familing tša bona completely ga ba nyalwe goba ga ba nyale ba bangwe le ba ka nyalwa or ba nyala ka moka bona ba tlo feletša ba divorcetše ba bangwe ba na le problem ya pelego ga ba be le bana goba ba belegela fase motho wa belega um o belega ngwana a tlhokofetše jalo le jalo kore ba ba le problem ya, ya, ya, ya, ya go ba le bana di-miscarriage di diragala di sa, di, di, di, di sa fele why ba bangwe ba na le problem ya mebereko ne kgwetsa the whole family go sena wa e le gore o a bereka mme ebile ba rutegile ba kgone go ya diversity mara mebereko go boima gore ba e kgwetše ba bangwe ba bangwe ba paletše le go fetša dikolo ba paletše go fetša dikolo the whole family wa bona re ntho e sa e kgonagale so e ka ba di-curses e ka ba di-comic debt so ka nako o mangelo ya ba nyako tla go wena ba bontšha gore o swanetše o dire one two three o swanetše o eme ka maoto o kry thušo o dire one two three gore o tloše di-cases tšeke go na le ntho ba bitša ke a generational case case e le gore a e thomi gane jalo o ikgweditše e ande o tlo e tlogela ande ka e le gore o sa tlo boa o tlo ba reincarnated o sa tlo e hwetša gape so mme ba nyaka gore e be wena ba kgethile wena gore e be wena o tla go stopa this cases o stope this generational curse ba bang ke di-karmic debt go na le ntho e le gore sale a diriwa kua moragoragoragorago ke o mongwe wa di-ancestors ntho e le gore e tlišitše di-bad luck ka mo lapeng e tlišitše um bad karma ka mo lapeng ka mara generation ya lena

a ditšhelete um ke bona tšhelete e tlo sepela gabotse this week ba re go na le ntho engwe ya bohlokwa-hlokwa-hlokwa e le gore tshwanetse o iphethe ka yona tšhelete ewe ba re um beke ye ga se beke e le ya gore go hweditše tšhelete ewe o yo o ipsina ka yona ba re nako ya ipsina ka tšhelete ga nako ya ntšo ya tšhelete gago e tla tla go na le ntho engwe ya bohlokwa wa e tseba ka mo pelong ya gago le ke bolela ka se sebaka ya renga ya tla ka gara monagano wa gago immediately ba re ke the number one priority phetha lebaka leuwe phetha lebaka leuwe ba re o ka se ke tshole o ka se ke tshole o ka phetha lebaka leuwe ba sa encourage ba re dira the good choices and then ba buša ba re whatever o e dirago e tlo tlišetša recognition batho ba tla recognizer mmereko wa gago o mobotse batho ba tla recognizer business ya gago batho ba tla recognizer botlhale ba gago batho ba tla recognizer your artistic nature go ba bangwe ba bolela ba re le tlo kry-a di-promotion nako ya promotion ye tla ka mmerekong nako ya salary adjustment ba okeletša moputso wa gago ye tla ka mmerekong go ba bang nyakana le di bazari di scholarship ba re nako e etla o tlo ikgwetša bazari o o ska ba too worried wena concentrator on your studies o ska ba too worried gore na ke ya go patelela ke mang wena rapela šomiša nako ye be ke go rapela o rapelele ona mabaka ao a gore o kgone go hwetša scholarship goba o kgone go hwetša bazari goba o kgone go hwetša motho le gore o tlo o thuša a go patelela di-fees tša gago wena o tšwela pele ka dithuto tša gago and then ba encouragea gore o learne more o learne and ba re o bule mogopolo wa gago gore o kgone go receiver um more knowledge ba re yone ba re ntho e tlo go thuša e tlo oketša success ya gago okay and then go ba bangwe ba re o ka nna wa kgwetša le gore o ba o na le stress this week o na ntho e le gore e diragetse ntho e le gore ya go stressa maybe o stressa ke mošomo maybe o stressa ke mabaka a ditšhelete dilo ga di tlhakane o na le stress goba business a e sepele gabotse o ba le stress ba re mo go wena ba re um O se ka dumela stress se we se kore se se gatelela mmele wa gago le go feta. Ba re se tloše ka thapelo, rapela. Se tla tsamaya sona stress se we. Ba dilo di sa tlo sepela gabotse. Ba re o se ka ba worried too much. Di evil spirits di nyaka gona di nyoko bona wena o le worried. Tloša worriness yewe ka ra bophelo ba gago. Be positive. Ke potše gore dilo di tlo loka. Ke potša gore ntho engwe le engwe e na le nako ya yona. Ke potša gore sometimes mathata mang a re kopane le ona ka ra bophelo ke di-test and ke potša gore wena you are going to pass this test okay um ke yona reading ya rena ya this week ke a tshepa gore e tla bolela le lena le tla hwetša mabedi a mararo mo go yona gomme a re kopaneng gape mo nakong e latelago ke a leboga thokoza